Ech begréissen iech hei bei engem neie Projet, en neit Set a Portmont TCG. Ech sinn net alleng, de Luc ass dobäi an et gëtt haut mega mam Set Mega Evolutions. Mir fänken d'Set un mat engem Eton. Bonjour Luc. Eton, hallo hallo. Du bass e Fan vum Luc? Vu mir? Not e Fan, ech sinn e Fanboy. Du bass keen Auto. Ech hat sech elo beäntwert, wa wa wier Set. Mee hei, ech wëll et just enke undeiten. Ech mengen dat hat mer och nach net oft, dat ass virdrun opgefall. Richteg gedréint, falsch gedréint, richteg gedréint. Dat ass e bësse komesch. Vläit ass eppes Guddes dran. Vläit ass eppes Guddes dran. E Produkt wat ëm déi 10 Euro geet, mee fënnt en 3 Pack dran, mir hunn eng Promokaart mat engem Eeton, deen ebe bësse Kappwéi huet, deen do läit an dann quakt. Ech dréinen eng Kéier ëm. Näischt Extraes. Näischt Extraes, mee et ass fir eis hei um Youtube-Channel den Ufank vum ganze Projet, mä dat chronologesch bëssen opbauen. Mir hu vläit scho e puer Videoen opgeholl, dat muss een net wëssen. Mir hunn eng eng Rei vun Youtube Channel an dat hei sinn am Fong ëmmer kleng Displaye fir kleng Kanner an Dir kennt eis um Youtube Channel mir man Stats op wëll mer dat einfach wëll einfach jo kleng Kanner ënnerlech bliwwe sinn a mir wëllen einfach heiansdo eist Gléck probéieren op een net mat zu Dräier bléist awer vläit Chance huet. Sou, ech erlabe mer fir dech opzemaachen an da kanns du scho e bësse kommentéieren. Wat der hat mir heite Set erwaart. Alles bis op Joer. Alles bis op Joer. Dat ass e Statement. Oder Kriibsen. Oder Kriibsen. Där missten och genuch dra sinn. Dat stëmmt. Kréie mer dat elo ze op? Dach. Ah jo, uh. Fënnef Pei ouni Schéier. Et mécht zwar vill Kaméidi op dëser Plaz. Entschëllegen ech mech fir dat doten. Dat do kréien ech och ëmmer hin. An da kanns de schonn d'Promokaart eng Kéier huelen. Mee mir kucken, mir hate bësse gefaart, mee ech menge Luc, déi do Kaart ass einfach, do ass näischt drun. Mir hate gefaart, wou d'Verpackung hat e bëssen Damage krut. Eng Promokaart, een, zwou Euro gëtt se vläit. Mir gesinn eben hei esou schéine Foil ronderëm. Mee et ass eng Kaart, déi gëtt gäre gespillt mat deem Effekt eben, Dat d'Ability déi een Knockout ähm, ech si bewältegen, dat déi dann hir Ability gi verléieren. Dat ass ganz interessant a ganz wichteg am TCG Competitive Domain. Dofir sinn verschidde Leit och forcéiert zu en äh, Dräierblister ze kafen. Dat heescht, mir am Fong e Problem hei am Fong wëll Company de Kanner Dräierblister ginn an déi Grouss mussen awer en op Promokarte äh, gamble ginn. So, genau. Schluss net fir, wat du kannst eng schöne goldene Mitte wärst du direkt schön oder goldene Mitte fir Schluss. Ech giff och mol soen, hei si mer jo och mol mat deenen 3 Boosteren vu fréier schon gutt. 3 vu 4 sinn dobäi komm, den Artworks, mir net een Duebel, do hunn se och gutt opgepasst an da kanns der een erauswielen. Léisst en zum Schluss? Nee, du hëls direkt dat, dat konnt ech mer al denken, ee wëll direkt do de Big Hit, de Big Pull zéien. Big Pull, dee si mer elo gläich. Hoffen mer mol fir dech. Wär natierlech flott.

Rare Candy am Reverse. Hallo Steelix. An e Steelix. An als gutt lech grad nach eng Fire Energy. Wat am Fong net gutt matenee kombinéiert, well Stol géint Feier, dat geet net gutt aus fir de Stol. Sou. Dann hoffen ech mol einfach, Luc, dass du am Last Pack Magic alle gute Dinge sind drei hu mer vläit nach d'Chance awer ee kleng Hit ze zéien oder ass d'Promokaart wierklech just e Hit?

En schwaachen Ufank vläit vum Projet, mee hoffentlech méi bessere Schluss. Mir hoffen de Video huet lech gefall, mir hoffen dir bleift drun. Bis d'nächst Kéier. Bis d'nächst Kéier. Ciao ciao. Ciao ciao.